Һәм без дәвам итәбез. Менә төбәкләр турында сораган идек. Төбәкләрдән балалар килә аламы? Төбәкләрдә адымнарның филиалларын ясап буламы дип. Һәм менә төбәкләрдән бер вәкил Иваново шәһәрендә Иваново шундый урыс шәһәрендә тарихи яктан күпчелек руслар гына яши торган шәһәрдә татар телен укытучы Гөлнара Шакирова. Ул шулай ук полилингвистика турында сөйләячәк һәм менә шундый Татарстаннан читтәге төбәктә татар телен укыту, татар телен өйрәнү өчен балаларга стимуллар булдыру турында чыгыш ясаячак. Гөлнара, сине күрүемә бик шатмын. Хәзер Синең чыгышыңны көтәбез. Әгәр презентацияң булса, демонстрацияне куша аласың. Рәхим итеп, сүзне сиңа бирәбез.
Хәерле көннәр. Сезне Иваново татарлары сәламли. Минем экранны барыгыз да күрәме?
Күрәбез, әйе, рәхмәт. Экран күренә, яхшы. Хәзер башлап җибәрәм. Башта үзем белән таныштырып узасым килә. Менә безнең мәктәбебез инде 93-нче елдан бирле эшли. Ул менә обновленный, апгрейд узганнан соң татар мәктәбе Чебешләр цыплятки дип атала, татарская школа Иванова. Безнең Иваново шәһәрендә татарлар 10 меңнән артык. Шуңа күрә татарлар урыслардан соң бара, аннары инде Украина һәм башка халык, милләт халыклары. Шуңа күрә безнең автономиябез зур. Автономиябез э, күп кенә чараларда катнаша, алар э, тел дә укыта, э, шулай ук милли чараларны да уздырабыз һәм сабан туйлар һәм башка башка күп төрле чараларны, милли чараларны уздырабыз үзебезнең регионыбызда. әйтеп үткәнемчә менә ун өч ел дәвамында иваново шәһәрендә татар телен укытам үзегез белгәнчә чит регионда урыс телле баланы стимуллаштыру бик авыр мәсәлән менә син татар телен бар өйрәнергә сиңа татар телен өйрәнергә кирәк дип әтисе я әбисе бабайы китергән кеше балалар бу һәм балалар гадәттә Э, бу миңа нәрсәгә кирәк дигән сорау э, бирәләр бит инде чөнки э, урыс регионында татарча ни өчен сөйләшергә нәрсәгә ул миңа дигән сораулар гадәти хәл һәм шул татар телен өйрәткәндә

Һәм минем менә студентларым бары тик чит ил студентлары гына. Ул Африка, Азия, Вьетнам, Китай, Европа илләреннән һәм кайбер Ганна, Америка ягыннан да килүче студентлар. Аларның әлбәттә телләре төрле. Тик менә мин шуны аңладым. Әгәр дә син үз телеңне әдәби телеңне яхшы беләсең икән, башка телләрне син бик җиңел өйрәнәчәксең. Ә, һәм менә ә, әгәр дә ә, сөйләм телен беләсең икән, дөрес дөрес итеп сөйләшә беләсең икән татар телендә, сиңа бер нәрсә дә комачауламый башка телләрне өйрәнергә. Э, чөнки син телнең системасын беләсең э, шуңа күрә мин телне өйрәткәндә балаларга э, менә сез хәзер грамматиканы өйрәнәсез хәзер сез хәрефләрне өйрәнәсез дип башламыйм чөнки чит региондагы балалар өчен стимул кирәк татар телен өйрәнергә Ул бит э, алар өчен өйдә сөйләшеп үсә торган тел түгел. Алар өйдә дә татар телендә сөйләшми, чөнки әти-әниләре Ивановда туып үскән. Аларның э, гомумән сөйләшерлек кешеләр юк. Әби-бабайлары гына э, кайчандыр менә Татарстаннан, э, Нижний Новгород, Астраханнан күченеп килгән монда эшләргә һәм калган. Э, шундый татарлар. Э, шуңа күрә Э, күргәнегезчә менә татар китаплары бик күп татар теленнән тик берсен дә э, мин дәресендә кулланмыйм һәрбер дә һәрбер дәресем минем өч сәгатькә э, өч сәгать дәвамында бара беренче сәгате ул әлбәттә менә шундый патриотик яктан, милли, мәдәни яктан баланы стимуллаштыру, балага менә үзеңнең татар булуың белән горурлану стимуллары булсын өчен төрледән төрле презентацияләр, видеолар күрсәтәм. Аларның мин татар минем татар телен өйрәнәсем килә дигән менә шундый хисләрен булдыру өчен мин һәрбер дәрескә, һәр дәресемне презентация белән упаковываю, то есть менә каждый, каждый урок упакован полностью. Это видео, это презентация, это лексика, э, но в, э, не в большом формате, и это слова, которые нужно учить. Э, чөнки һәр көнне сез көн саен диярлек бишешәр, унышар сүз өйрәнсәгез, сезнең өчен бу менә дигән э, та, стимул булыр, татар телендә сез яхшы сөйләшерсез дип, презентацияләр, видеолар ярдәмендә э, алар ул сүзләрне бик тиз өйрәнә. Э, күргәнегезчә менә э, фотографияләрдә балалар күп кенә чараларда катнаша, өлкәдә э, һәм менә башка регионнарга чыгып чыгышлар ясый. алар үз милләте белән горурлана шуңа күрә алар рус телендә үзләренең мәктәпләрендә бик матур иттереп презентовать итә ала үзләрен мин татар мин татар милләтеннән мин татар телен өйрәнәм дип алар үзләренең милли менә яктан э, белгечлекләрен күрсәтә. Менә чөнки күп кенә э, татар э, милләте вәкилләре үзенең, ну, татар теле әйе, тат, тат, әйе мин татар, минем әби бабаем татар дип кенә әйтә. Ә алар инде тарихи яктан да белә күп кенә фактларны, чөнки безнең дәресләребездә тарих, фольклор э, һәм башка э, моментлар кулланыла. Э, Күргәнегезчә, безнең дәрестә менә балалар язып кына утырмый, теге э, гадәттә менә хәзер сез язасыз, хәзер сез укыйсыз дип э, әйтүләр минималь чөнки балалар уен формасында да балаларның дәресен дә балалар дәрестә безнең бит утыра төрле яшьтә Мәсәлән, анда 7 яшьтән алып 14, 15, 16 яшькә кадәр балалар. Шуңа күрә һәр балага да бу кызык булырга тиеш бит. Шуңа күрә мин уеннарны да, формаларны, форматларны да яшькә карап ясыйм. Шуны да әйтеп утасым килә, балаларны ә, менә тел телне өйрәнүгә генә кайтарып калдырырга кирәк түгел балаларны мин менә татар минем татар булуым бу бик мөһим чөнки мин җәмгыятькә бик күп файда китерәм дигән моментларны да күрсәтергә кирәк шуңа күрә без менә регионнар уздырган чараларда Э, гел балалар белән һәм менә яшүсмерләр э, минем татарская молодежь да бар менә алар да э, барлык татар чараларында гына түгел ә менә урыслар международный форматта узган чараларда конференцияләрдә дә катнаша шуңа күрә алар үзләре турында матур иттереп сөйли белә

Алар күзләрен акайтып, карап торалар инде, укытучы нәрсә әйтер микән дип. Укытучы, әлбәттә, татарча сөйләшми, чөнки татарча алар аңламый. Дәресемне, әлбәттә, мин русча башлап җибәрәм һәм менә мактый башлыйм үз телемне.

Представляете, какая на вас ответственность, потому что, зная татарский язык, вас поймут во всех точках мира. Вы можете представить, дип башлыйм. Чөнки менә алар аңларга тиеш. Ни өчен алар татар телен өйрәнә? Татар теле бит ул менә урамга чыгып хәзер мин нәрсә нәрсә эшлим ул татар теле белән менә рус регионында дип әйтүчеләр булачак бит инде, әйме? Э, мин аларга әйтәм, менә сез э, базарга да барып кайта аласыз. Базарда Азербайджан, э, Төркменстан һәм башка төрки халыклар эшли. Сез анда менә саннарны ишетеп карагыз, мәйтәм. Саннар безнең бер төрле. Телләребезнең бик күп җепләре тоташкан. төрки телләрнең бар, э, барлык телләрнең э, җепләре тоташкан. Тик шуны да әйтеп узасым килә, э, балалар. Ба, э, сез телне өйрәнгәндә рус телен дә онытмагыз. Рус телендә бит безнең бик күп татар телләре, татар телле сүзләр. Мәсәлән, э, мин алар белән уеннар уйныйм. Мин э, махсус үз карточкаларымны булдырдым. Карточкалар төрле матур иллюстрацияләр белән ясалган. Һәм карточкалар астында сүзләр язылган. Мәсәлән, штаны, һәм башка күп кенә камыш анда күп кенә рус сүзләре татар сүзләре чикче татар сүзләре һәм менә э, гарәп телләреннән кергән сүзләрне кулланам һәм карточкаларны җәеп куям да э, һәрбер баланы китереп әйтәм әйтәм кара әле менә монда бик күп карточкалар как вы как ты думаешь какие слова из них в русский язык попали с татарского языка чөнки менә А, бала эзләнә башлагач, ул шакката. Как? Штаны это не русское слово, это татарское диләр мәсәлән, әйме? Һәм менә күп кенә менә шундый моментларны балаларга а, күрсәтү кирәк. Алар аны күрсә, алар аны аңлый башлый. Димәк, минем э, минем телем бик шундый бай, э, рус телендә дә шуның кадәр татар сүзләре булгач, бу минем телем бик э, кирәкле дип табалар. Шуңа күрә аларга бик кызык менә бу уеннар, э, хәтта төрле викториналар гына уздырып калмыйбыз. Э, регионда узган чараларда э, без капни глубже найди татарский дигән мәсәлән проект уздырабыз һәм менә ул проектка безнең төрле милләт вәкилләре килә һәм менә ул уеннарны уйнагач алар шаккатып китә

элемтәбез бар дигәнне күрсәтәсем килә чөнки менә безнең мәсәлән иваново өлкәсендә э, һәм менә һәрбер шәһәр иваново янында ярославль кострома һәм башка күп кенә шәһәрләр золотое кольцо шәһәрләре э, безнең э, татарлар белән бик күп элемтәдә тора. Чөнки татарлар монда күченеп килгән генә халык түгел. Мәсәлән, бик борынгы авыллар бар һәрбер шул регионнарда һәм авылларның исемнәре татар телендә, мәсәлән, Кинешма, ул киң чишмә дигән сүздән алынган, һәм менә анда татарлар, фин-угурлар да торган. Шуңа күрә безнең менә мәсәлән хәзер мәдәни йорт төзелә, шул йортта безнең татарларга багышланган музей да булдырылачак. Шуңа күрә безнең Э, татарлар элемтәдә э, яш, э, яшәгәнгә күрә без экскурсияләргә дә бәйрәмнәргә дә бер беребезгә йөрибез мәсәлән кыстрама шәһәрендә бик күп ә, ә, урамнар татар татарская слобода ә, ә, татари дигән менә шундый күп ә, урамнар бар һәм менә

Чехия студенты рус телен өйрәнә минем университетта һәм шунда әйтә. А вы мин аларга танышканда әйтәм, здравствуйте, меня зовут Гульнара Илгизовна, я преподаватель э, русского языка. И алар минем исем фамилиямны бик авырдан гына әйтәләр инде, чөнки э, алар бит инде кыяфәткә урыска ошаган апаең ничәптер ниндидер исем әйткән дип карап торалар инде. Һәм мин аларга әйтәм, я по национальности татарка, мой родной язык татарский, но я хорошо знаю русский дип башлыйм инде дәресемне. Һәм шунда Чехиядән килгән студент әйтә, Гульнара Илгизовна, а вы знаете, у нас в магазинах продается татарский соус. У нас есть даже в музеях отдельные аспекты, э, изучающие прям по каким-то предметам э, татарский народ диләр. Һәм менә әгәр дә чит региондагы гына түгел, ә чит ил студентлары да татарлар белән кызыксына икән, бу бит инде димәк бу безнең э, кечкенә генә җиңүебез. Шуңа күрә менә үз телебезне ә, матур иттереп үз телебезне тәмле иттереп бирсәк башка милләт вәкилләре дә сезнең телне өйрәнергә киләчәк чөнки минем группамда мәсәлән менә хәзерге вакытта егерме биш бала шуның дүрт баласы ә, чипчи рус балалары бер кыз алты яшендә миңа килгән иде әйтәм нәрсәгә син татар телен өйрәнергә килдең дим ул әйтә а мне очень нравятся песни элвина грея ди я хочу понять о чем эти песни ди гафу итегез шуңа күрә менә татар теле һәрбер кешегә ни өчендер кирәк Шуңа күрә балага да ни өчен сиңа татар теле кирәк дигәнне аңлатырга кирәк. Болай гына бала өйрәнмәячәк татар телен. Менә сине э, әбиең, бабаең китерде дә, менә мин хә татар телен өйрәнәм дип килүчеләр юк. Гомумән, аларның стимуллары да бетә. Алар, э, ну, э, икенче, өченче дәрескә килмәскә дә мөмкин, чөнки китаптан нәрсә укып утырырга, бу телне белмим дә, аңламыйм да диючеләр бар. Шуңа күрә милли тәрбиягә дә мин өстенлек бирәм, чөнки безнең татарларның гореф-гадәтләре бит ислам дине белән бәйле. Без ислам диненә аерым дәресләр дә уздырабыз, безнең дәресләргә хәзрәтләр дә килә. Безнең татар теле мәктәбе ул менә тел укыту буенча гына түгел, татар телендә театральная студия, Э, татар теле мәктәбендә шулай ук бию түгәрәге дә бар. Татар теле түгәрәгендә федерация көрәше көрәшнең дә федерациясе урнашкан. Балалар бар яклап та э, татар мөхитендә. Шуңа күрә балалар театрларда катнаша, Балалар бәйрәм чараларында катнаша, алар менә Иваново шәһәрендә генә түгел, башка өлкәләргә чыгып та үз театрларыбызны куябыз һәм бу безнең өчен бик зур җиңү дип уйлыйм, чөнки чит рус регионында татар телен балалар менә рәхәтләнеп өйрәнүләре безнең өчен менә минем өчен шәхсән бик менә Э, рәхәт моментларның берсе чөнки э, балалар шабып килә дәрескә балаларның күзләре яна э, бу дөрестән дә менә методиканы үзең булдырсаң үз регионыңа карап чит регионнарда башка методика кирәк чөнки татар мөхитендә яшәгән баланың һәм чит регионда яшәгән баланың мөхите төрле чөнки монда языковая сфера именно вот языковой объект который может поговорить с другим в принципе его нет мында бит бер кеше дә менә әйдәгез әле хәзер бүген татарча сөйләшеп бала әле дип өйдә көтеп утыручы юк Шулай ук менә мәктәптә дә барсы да русча гына сөйләшә. Шуңа күрә һәрбер баланы мин әле шулай ук стимуллаштырам. Әгәр дә син яхшы өйрәнсәң татар телен, мин ел саен сәләткә җибәрәм, сәләт лагерьларына һәм милләтем хәзинәләре лагерына. Ул иде оешмасы оештыра торган лагерь. Шулай ук менә

Мин инде 3 ел дәвамында ясыйм. Хәзерге вакытта менә балалар, өйрәнгән балаларны татар авылларына экскурсия гына түгел, ә менә татар авылларына китереп, алар э, телне өйрәнеп, э, э, шул менә татар халкы авылда бит инде синең белән бер кеше русча сөйләшмәячәк. Димәк, синең, э, димәк, синең монда выбор юк, син э, гомумән татарча гына сөйләшәксең әбиләр, бабайлар белән. Һәм менә монда милли э, ак калфак оешмасы ярдәмендә менә милли чаралар белән танышып, балалар шунда атна буе яшәп, бу мөхиттә татар телен өйрәнәчәк. Һәм менә чит регионнар бәлки кушылыр бу проектка һәм менә э, бу татарстанга да плюс булыр дип уйлыйм чөнки татарстанда э, авыллар э, алга таба барсын өчен авыллар үзләренең туристик ягын яхшыртсын өчен бу яхшы метод дип уйлыйм чөнки ел саен һәрбер регионнан унышар егермешәр утызышар бала килеп э, татар мөхитендә яшәп китәчәк. Чөнки лагерьда яшәү генә җитми, чөнки лагерьләрдә балалар барыбер татар теленә күчә. Ә авылларда чипчи э, татар телендә сөйләшүче э, гаиләләрдә яшәү. Бу минем уйлавымча бүтән төрле э, э, момент булыр балалар инде э, татар мөхитен менә авыл э, авыл менә э, быт

грамматик яктан гына өйрәнелми. Татар теле тарих яктан өйрәнелә, фольклор ягыннан. Балалар безнең җырлый белә татарча матур иттереп, бии белә. Шуңа күрә э, татар э, мин э, матур иттереп татар телендә сөйләшә алмасам да, Мин үземне татар итеп хис итәм, дип э, йөрүче балалар белән мин бик горурланам, чөнки чит регионда яшәүче балаларга бу күпкә авыррак бирелә торган момент Татарстанда яшәүче балаларга караганда. Рәхмәт бик зур. Э, Гөлнара, кемнең инде тавышы сүндерелмәгән, зинһар сүндереп куйс, Рауил. Рауил, Рауил, Рауил.
Әйе, дәвам итәбез. Гөлнара, бик зур рәхмәт сиңа. Бик э, менә мин килешә торган үзем әйткән кебек фикерләр яңгырады. Аеруча менә бу һәрбер төбәкнең үзенең методикасы дигән, чөнки һәрбер төбәкнең үзенең э, җәмәгатьчелеге һәм аның үзенең э, үзгә бер үзенчәлекле бер менталитеты дияргә дә була. Э, телгә, мәдәнияткә э, караш э, һәм аңа мөнәсәбәт төбәкләрдә әлбәттә бик аерыла. Моны Татарстаннан читкә киткән саен ныграк аңлыйсың. Аннары монда безнең Рәхәтнең комментарий астына инде бер каты бәхәсләр бара. Ландыш апа, сезгә дә кабаттан сорау бирделәр. Менә сезнең чыгыш узганнан соң Мәскәү институтын искә алдыгыз, андагы студентлар турында хәбәрегез бармы? Мәскәүдә туып үстеләр микән дип. Әгәр җавап бирергә әзер булсагыз, әйтелгән дә яки комментарий белән дә җавап бирә аласыз. Һәм Гөлнараның менә бу соңгы фикере. татар мөхитендә татар теле практикасын булдыру идеясы һәм фольклор һәм башка ярдәмче әсбаплар белән татар теле мөхитенә чумдыру, татар телен өйрәтү методикасы ул миңа да бик миндә дә кайта ваз таба. Менә инде комментарийга да язучылар бар, кабат личкага язалар бу ханым ут дип гөлнара тагын бер кат бик зур рәхмәт